the next thing na dem say chika ike do e dey use igbo girls play come be girl wey get ike for her name you know wetin be ike power if na that next thing only she go dey there you know and una be nollywood actor you no know say no be every time you go be lead role you go be supporting lead na chika ike be. you know say for regina their house now if they wan do morning devotion anybody wey just start that song ike di dem go say stop that rubbish song no ike in this house because this country don red o country wey dem suppose share this country na real laughing stock because country wey dem suppose share mad people for different country dey share am for only nigeria Only we country we get very dark man, Portable, Bobrisky, Odumeje. Inside one country, all of us want to wear. Only for this country, Brazil go carry ring light, set up the shout, don't play. Are you gonna learn? You gonna learn the hard way. This same country, we no do we no do Mother's Day last year because Mommy of Lagos go jail. Everybody now another person wey dey craze for this country na Akpe.

Forever living product. Sir, the man young now. You know, say, get the way me and bros go stand now, self, girls go follow and leave me. See them. They play, they play. When I no go fit act lead role, na waka pass. ah! Bros, they fresh every day. See, I do MD now. I'm at my age, fresh man. Dem dey tell all dem chiwetala go remove hand for bad thing, dem no dey hear. When you do normal thing, your mind go dey everywhere go, you know. Uh-uh. Lagos just hard anyhow, traffic everywhere, you go wake up, order for breakfast, you go arrive as lunch.

All those girls wey dey say um, team natural, you go ask am what cream do you rub? He go say I don rub anything o. Na now o, una know wetin God do for una. To buy girls cream now, you gats be criminal. bro, it's crazy, I'm always hot, my bro. Check my records, bro. You understand me now? Uh-uh. Moscow boys. I don't spoil Moscow, come back Nigeria. Wanna go on a cool place. That's my guy, DJ Constant, ladies and gentlemen. Big boy. Baba girls too dey follow suffer this thing o. Girl go chop corn and pear, post am, come dey say craving satisfied. You get another food? Show us spaghetti wey you no feel like to chop. You dey craze. craving, craving satisfied. Everybody dey go through a lot, baba. Nigeria wey get girl wey no get work go say I'm craving vacation. Na vacation you dey, you no get work.

You cannot run away from it. you no fit escape billing bra. Here go wan do birthday, you go say you wan do charity. Come carry list of charity give your boyfriend. Charity na your money you go use. Your boyfriend tell you say you fit like to do charity.

comedians dey laugh dem no think even bros julius know wetin him eye see for him last crack your ribs. so boy dem dem promise me o oh. you see the way dem dey do for this water thing. nothing baba no beg us for hotel o oh. wanna come wanna come this thing wey this new governor dey do. e good i see am for GRA he say he go buy my table na where dem na where dem na baba hand touch everybody baby. as music dey trend round the world now na wiki you know say wiki don close to tinubu na go just tell him your excellency

Ladies and gentlemen, wow, that's my time. I hope you guys. Who be that? Bonus, calm down, bro. Why you not even supposed to dey this area? You suppose just dey outside. If I, anybody carry them one thief, bro. My advice I fit you.

E good. I see am for GRA, he say he go buy my table. Na where dem na? Where dem na? Baba, I wan touch everybody, baby. So my advice to the girls, yeah, una no dey stress boys too much. As you dey here, you find girl, me and you know say you get more than six girlfriend for this Lagos. If you get problem, you wan buy iPhone 6, add all your ve- boyfriend dem for one WhatsApp group. Introduce dem to each other after all dem no catch you na you open up. Mike meet Emeka, Emeka meet Chinelo, Chinelo meet I'm your girlfriend. When they remember how you dey treat them, they no go break, dem go contribute money buy you iPhone 6. No dey stress one person. Bandwagon everywhere. Girl go wan do birthday, you go say you wan do charity. Come carry list of charity give your boyfriend. Charity na your money you go use. Your boyfriend tell you say he feel like to do charity.